מענטש פילט ביי זיך שטילערהייט אז ער טאטשט א חבר'ס געלט, זאל ער שוין גיין בעטן העלפ ווייל דאס איז א מורא'דיגע מורא'דיגע סכנה, מורא'דיגע סכנה ביי קינדער אויך, מען דארף מחנך זיין קינדער אויף דעם, טאטשן א חבר'ס געלט דאס איז פון די הארבסטע זאכן, איך האב דא געהאט בחורים וואי וואי וואי, קום מיר זאגן אין דארמעטארי, א בחור שלאפט דא דארט, די קליינע דירה'לעך, ס'פעלט מיר צוויי הונדערט דאלער, ס'פעלט מיר דריי הונדערט דאלער. און איך פארשיק א בחור, און בחורים זענען נאך דן, איך וועל נישט גיין פארציילן פאר יעדן איינעם וואס דארף איך גיין אויסקלאפן אין ישיבה וואס פארוואס איך פארשיק, מוהרא ש האט מיר געזאגט דארפסט קיינעם נישט אפגעבן קיין חשבונות, דין וחשבון וועסטו נאר אפגעבן פארן אייבערשטן, פארוואס איך שמייכל צו אים און פארוואס איך אים מאך איך מיך כאילו איך האב אים נישט געזען. ר' שמעון האט געזאגט געב פאר קיינעם נישט אפ קיין דין וחשבון. ערשט יענקל, ר' שמעון האט געזאגט געב פאר קיינעם נישט אפ דין וחשבון. ערלעדיגט. זיגעט זאג איך פאר א בחור גיי אוועק. נו, בחורים אויב איך האב, דארפסט שוין אליינס פארשטיין אז דער בחור איז דיר נישט קיין פריינד, פארוואס האב איך אים אוועקגעשיקט פון ישיבה? פשוט ווייל איך וויל דיך ראטעווען. נאר. שוין, קומט א מעשה יעצט דא מיט, קומען צו מיר בחורים אז דא א איינער האט זיך גענומען זייער זיין סאושעל סעקיוריטי מיט זיין דעיט אוו בעירט און ער מאכט אויף דעם קרעדיט קארדס, רבונו של עולם פרעג איך וואס הייסט וויאזוי נעמט מען א סאושעל סעקיוריטי מיט א דעיט אוו בעירט, ניין ווייל כ'האב געזוכט צו בויען מיין קרעדיט בין איך געגאנגען אים געבן מיין אינפארמעישן ווער אדישעל איז איך, דו ביסט. די טוסט נארישקייטן נאכדעם ביסטו ברוגז אויפן אייבערשטן? די טוסט נארישקייטן מען געט ארויס אינפארמעישן פאר א פאר א פאר א בחור ביסט אבער א טייערע בחור פרעג פרעג איינעם וואס איז עלטער פרעג איינעם וואס איז דערוואקסן פרעג אים זאלסט עס טוהן האט זיך אריינגעדרייט אריינגעדרייט שוין און שוין שוין אנגעזעצט זיין נאמען שוין בא'גנב'עט און אנטלאפן פון אים דארף זיך זייער זייער זייער היטן. סארי, געווענליך יונגע בחורים האבן נישט קיין אינפארמעישן, די אלע זאכן די עלטערן היטן עס אפ, אבער מען ווערט עלטער מען וויל גיין מאכן לייסענס, פיין האסט געמאכט לייסענס, געב אכטונג אויף דיין אינפארמעישן, קיינער טאר דאס נישט וויסן, איך וויל אויפבויען מיין קרעדיט, וואס דארפסטו קרעדיט, וואס אויפבויען קרעדיט, וואס וואס דארפסטו דארפסט צרות, פרעג פרעג, האסט איינעם וועם דו פרעגסט, האסט איינעם וועם דו פרעגסט דיינע שאלות, דו ביסט אזוי קלוג. דו ביסט קלוגער פון די גאנצע וועלט, אבער איין מענטש, נעם די טעלעפאן בוק, איין מענטש גיי איך פרעגן צו אדער א מענטש האט זיך איינגערעדט עפעס אין עפעס א, די וועלט זאגט דאך אז ליבשאפט מאכט בלינד, ער האט זיך אנגעטשעפעט אין עפעס א שידוך, ער וויל מאכן די שידוך, ס'איז אונז האבן מיר זיך אזוי ליב, מיר זעען מיר נאר מעלות, דא אין ענגליש זאגט מען ס'גייט אויף אלע שפראכן, לאוו בליינדס, נו, פרעג איינעם,